Xi ftit tax-xhur ilu missieri kien qed jiekol u qabdu uġigħ kbir fl-istonku. Sarulu xi testijiet u qalulu li jbati mill-kundizzjoni tal-Crohn's. Iżda din titfaċċa mill-ewwel fil-persuna jew tkun ilha fiha. Il-kundizzjoni tal-Crohn's hija infjammazzjoni fis-sistema diġestiva. Issa, il-sistema diġestiva kollha tista' tkun involuta. Jiġifieri nistgħu nibdew mill-ħalq u nispiċċaw fil-musrana l-kbira. Ħafna drabi s-sintomi jkunu ilhom ġejjin ftit ftit, jiġifieri dak li jkun ikun qiegħed jinnota li hemm ċertu uġigħ taż-żaqq li mhuwiex normali, jinnota li l-purgar qed ikun daqsxejn iktar soft minn kemm is-soltu jkun, forsi jinnota anke xi mucus mal-ippurgar, ġieli anke jinnota xi demm mal-ippurgar, jiġifieri s-sintomi jkunu ilhom ġejjin ftit ftit. Gradwalment imbagħad jibdew jiżdiedu dak li jkun jinnota li hemm xi ħaġa mhux sejra tajjeb. Però ġieli jkun hemm każijiet li jippreżentaw f'daqqa wkoll. U ħafna drabi dawn jippreżentaw b'uġigħ qawwi fiż-żaqq u deni li ma nkunux qed insibu l-kawża għalih. U mbagħad hemmhekk ovvjament jibdew it-testijiet u naraw jekk hemmx Crohn's jew le.
Is-sintomi li jindikaw li l-persuna qed tbati bil-Crohn's Ivarjaw minn problemi marbuta ma' uġigħ fl-istonku, għal deni, ħafna għajja, kif ukoll nuqqas ta' aptit. X'inhi r-rabta bejn il-Crohn's u l-ikel li tiekol il-persuna?
S'issa għad m'hemmx ċertezza li hemm din ir-rabta, jiġifieri studji għadhom qegħdin isiru, jiġifieri m'hemmx għad ċertezza li ċertu ikel jista' jikkawża l-Crohn's. Però li nafu hu li ċertu ikel jista' jagħmel is-sintomi għall-agħar. Jiġifieri min ibati mill-Crohn's jagħmel tajjeb li jevita ċertu ikel. Dan għall-iktar li nsemmu ikel pereżempju dairy products, affarijiet li fihom il-ħalib li jistgħu jagħmlu s-sintomi tal-uġigħ ta' żaqq għall-agħar, affarijiet li fihom ħafna xaħam jew affarijiet tal-għaġina u żjut li jistgħu jġibu s-sintomi ftit għall-agħar. Drinks li jkun fihom fizzy drinks bħal soft drinks u hekk li jistgħu jagħmlu sintomi għall-għar, jiġifieri dik li jista' jagħmel li min ibati mill-Crohn's jevita dawn l-affarijiet.
Bħal kull kundizzjoni hu importanti li min ibati bil-Crohn's ikun jaf kif għandu jikkontrollha. B'hekk, is-sintomi ma jiggravawx.
Jekk dak li jkun jidħol bħala emerġenza, importanti li l-ewwel ħaġa li ssir huwa li jirċievi drip fil-vina biex jiġi iktar hydrated, allura b'hekk l-uġigħ jonqos. Imbagħad kif issir id-dijanjożi tal-Crohn's ikun hemm bżonn li jibdew ċertu mediċini li anke xi ftit minnhom jistgħu jingħataw l-isptar taħt l-osservazzjoni tal-gastroenterologist u dawn il-mediċini, li jistgħu jkunu wkoll forma ta' pinna li jgħinu biex inaqqsu l-infjammazzjoni fis-sistema diġestiva u b'hekk inaqqsu s-sintomi. Sfortunatament, m'hemmx kura għal Crohn's, però il-mediċini jintużaw biex iħallu l-kundizzjoni stabbli biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm infjammazzjoni fil-imsaren u fis-sistema diġestiva.
Semmejna bosta problemi li huma marbuta mas-sistema diġestiva. Dawn il-kundizzjonijiet kollha jġibu magħhom sintomi skomdi u ta' uġigħ. Kif għandna nieħdu ħsieb is-sistema diġestiva tagħna ħalli b'hekk nevitaw l-iżvilupp ta' dawn il-kundizzjonijiet?
apparti daw l-affarijiet tal ikel li semmejna qabel, jevita momenti ta' stress, il għaliex nafu li l-istress iġib sintomi għallar. Dana nistaw namluħ billi nżidu l-eżerċizzju, il għaliex nafu li l-eżerċizzju apparti li jżom naħilti inaqqas anka l-istress mentalment. Jixrob ħafna ilma, bħala min ma jbatix mill-krons, bħala speċi prevenzjoni li għandu jagħmel biex joħsib il-sistema diġestiva tiegħu, Importanti li nixorbu ħafna ilma, ġifieri nixorbu madwar żewġ litri kuljum ilma. Kemm jista' jkun ma niklux affarijiet proċessati, ma niklux ħafna żjut u qali u nillimitaw l-ammont l-ammont ta' dairy products ukoll fid-dieta. Issa jekk li nutaw xi sintomi eh, inkellmu t-tabib tagħna biex ikun hemm bżonn isiru xi testijiet tad-demm isiru u jekk dawn jindikaw xi ħaġa li sejra mhux normali mmorru għal testijiet oħrajn. Tikka aktar dwar saħħtek. L-inkontinenza hija problema komuni fost in-nisa anzjani. Studju li sar dan l-aħħar juri jekk il-mara tkun irqiqa u jkollha muskoli b'saħħithom, ir-riskju tal-inkontinenza jitbiegħed ħafna aktar. B'hekk huwa importanti li l-mara, hekk kif tkun qed tikber fl-età, Tagħti każ mhux biss tal-ikel illi tikkonsma, imma tagħmel ukoll eżerċizzji li jgħinu ħafna biex jissaħħu aktar il-muskoli mad-dawra tal-bużżieqa tal-urina. Kelliema għal dan l-istudju qalu li wieħed però jrid jagħmel distinzjoni bejn tipi differenti ta' inkontinenza. Bl-eżerċizzju bil-kontroll tal-piż jiġi evitat ir-riskju ta' inkontinenza kawżata minn pressjoni fuq il-muskoli. bħal meta persuna tbati bl-inkontinenza meta tagħtas jew tisol. Sa issa ma hemmx studji li jikkonfermaw li l-eżerċizzju jgħin każijiet ta' inkontinenza kawżati minn kundizzjonijiet mediċi oħra. Tikka aktar dwar saħħtek għada.